Убайгар дьиэҕэ барыахха наада. Дьонноох киһи тутайбат. От убайыҥ туох диэбитэй, интернакка барыахха диэбитэ да? Суох, интернакка барбаппын. Убайым дьиэбитигэр иккиэн олоруохпут диэбитэ. Оо, хайда иккиэн олорор гынаҕыты, иккиэн кыра дьонноргут, убайыҥ эмиэ сааһа кыра. Суох, биһиги иккиэн олоруохпут. Хайабытыннаҕын суор тураах тоҥсуйуо суоҕа.

Үтүө күнүнэн! Оо, Прасковья Пантелеймоновна үтүө күнүнэн! Киир, аас, итии чэй иһиэхпит. Аа, мин эһиэхэ кэпсэтиилээх кэллим. Дьэ мин дьэ мин эһиэхэ отой улахан кэпсэтиилээх кэллим Ынах маҥыраан киһи кэпсэтэн диэбиккэ дылы Уйбааннаах оҕолоро дьыалалара быһаарыллыбакка турар. Эһиги эһи туох дии саныыгытый кэргэҥҥинээн туох диэн сүбэлэстигитий диэн билээриттии ыксаан кэллим ээ оттон кэргэним ордук кыра уолга баҕарар чугас аймахтара суох хаалбыт уолаттары иккиэннэрин ыларбыт да буоллар ордук буолуо этэ оо дьэ аһар үчүгэй буолуо ити буоллаҕа дии улахан уолу тайараары уһуохха наада иккиэн бииргэ сылдьаллар ордук бырааттыы уолаттар улахан уол араардахха улахан иэдээн буолуо детдомҥа бардаҕынан биһигини хоруйан хомойон хом тута сылдьыа той атаастаан ыыппыттар дии саныаҕа дии саныыбыт Прасковья Пантелеймоновна сөп кэтэҕин кэргэммэр иккиэннэрин ылыахха диэтэххэ отой буолуммат суох да суох диир аны улаатан улааппыт оҕону иитэр манан дьыала буолбатаҕа буолуо дии саныыбын айманыма чэ иккиэн сүбэлэһэххит буоллаҕа сүбэлэһэҥҥит ото үгэ кыайбатын сүбэ кыайар диэн этэллэр онон иккиэн сүбэлэһэҥҥит икки уол иккиэннэрин ылыаххытын наада оннук ханыыбын мин бииргэ төрөөбүт балтым сотору оҕолонуохтаах кини элбэх оҕолоох ийэ эйиэхэ анаан төрүүбүн диир Былыр-былыргыттан оҕо сыта тардыылаах дииллэринии, баҕар бэйэҕит оҕолонуо этигит буо диир. Онтон мин саҥа төрөөбүт кыыска баҕарабын. Наһаа баҕарабын. Ол эрэн ол эрэн аҕабыт сөбүлээбэт. Кини уолга баҕарар. та кыыс даҕаны уол даҕаны айылҕа биэрэр туоҕа буоллаҕа дии ононо тайма-ныма хомойума иккиэн сүбэлэһэҥҥит бу күннэргэ ону быһаараҥҥыт иккиэннэрин ылыаххыта эбитэ буоллар дии саныыбын манна кэргэним ийэтэ оҕоломмот дьахтар диэн сөбүлээбэтин сүрэхпинэн быарбынан таайабын Оо, дьэ. Ама хайаан киһи оҕолонуон баҕарбат буолуой? Оннук буо. Уонна бииргэ төрөөбүт балтым оҕототтон бэйэм хааным буоллаҕа Оннук дии. буолбакка. Хайдах буолуохпун билбэппин. Оннук буолумуна айманама наһаа чэ уоскуй уоскуй. Итиэннэ кэргэниҥ билиин кэллэҕинэ сүбэлэһиэҥ буоллаҕа дии. Онтон биллээриҥ миэхэ эһэптэ. Арааһа ким дэҕэргэл илэр быһылаах. Туох эрэ тыаһыт дьи. Чэ доҕорум, Сиисаҕам, уолаттаргын көрүс. Иккиэн биһи уолаттаргын Вай, аата үчүгэйин, үөрдэхпин. Аны ахсын балтыгар ыыспытын ылабын. Вай, наһаа үчүгэй. Дьэ үчүгэй хонум буоллаҕа. Үтүө киһи түөтэ, үс үйэ туххары умнуллубат.